Mela, eh, jiena li jgħidu li għand Montagna l għandi anka Facebook għand Montagna l jiena. Imma prokurat huwa żbaljat għax mhux jiena tan-newl, in-newl huwa tiegħi. Għax jiena naħdem fuq in-newl. Jiena xogħol huwa ta' nissieċ. Ħafna min-nies eh, jitħawdu X'inhu għanewl u x'inhi n-nisġa jew inkella n-nisjiġ? In-nisjiġ huwa jien li naħdem fuq il-magna. Issa, bl-Ingliż da jgħidulhom loom and weaving. Weaving huwa insiġ. Loom huwa n-newl. Mela jien biex xogħol tiegħi kont lajt Sardenja u anka l-fiera id-dellati ġewna Milano. Issa, l-ewwel ma kont lajk kienet Sardenja dakinhar kont żarmajt new ġifieri pakjajtu kienet l-ewwel esperjenza tiegħi ġifieri u tlajt jien mbagħad ġifieri mal-grupp li konna Sardenja. L-ewwel ħaġa għamilt kelli l-għodda miegħi biex nerġa' naqgħad innew niftakar f'xi sija u nofsat kont diġà ġifieri armajtu

Huwa l-aħjar wieħed. L-ewwel darba li tlajt, eh, kont tlajt eh, bil-vapur, kont waqaf Katanja. Minn hemmhekk imbagħad eh, soqt lejn Messina biex naqbad it-traġiet tal-Villa San Giovanni. Mbagħad nibqa' tiela minn hemmhekk għal Milan. Niftakar kont ġifieri għamilt wasal Katanja kienu xi tmieta flax jadelin, jekk mhux iktar tard, soqt ġifieri billi għal Messina. Irqad xi sagħtejn sakemm nistennew il-vapur u fuq il-vapur, u mbagħad kont għamilt niftakar. Minn xi tlieta filgħodu sas-sebgħa insuq strejt, waqaft kemm nistrieħ nofs siegħa, komplejt irfieri mbagħad insuq matul ġurnata waqa' għamilt ħafna waqfiet u wasalt xi nofs il-lejl u mbagħad mela jiġifieri għamilt insuq kważi kważi Eh, biss għalli għalli ta' u minn Villa San Giovanni, sa' dak kważi għamilt 21 eh, seri fil nsuq il-ħin kollu. Kolla niqaf ta' fenti eh, tiħu daqxie kafe jew hekk. Ma bajt bajt jela ma però. Kiet l-ewwel esperjenza li anka ħad għami ħad tala xogħol fuq vapur ta' fenti bil-mewġ li sta' kien hemm jista' biċċaq li seġri ħoġ imma ma kien ġara xejn.
Il-qoton daħal fil-ħajja ta' kuljum bħal pereżempju l-arma ta' kunjom il-Gran Mastru Kottoner. Insibu din il-pjanta minquxa fuqha. Illum din il-pjanta nsibuha wkoll fuq l-arma tal-lokalità ta' Bormla. Insibu wkoll frażijiet fil-lingwa Maltija li għandhom rabta mal-qoton bħal pereżempju meta ngħidu 'l xi ħadd għandek xagħrek bajda qisha qoton. Fuq in-newl inti għandek il-mekkuk u l-irfiesi u l-ħajt għaddej biss imma però eh, dak huwa il-finish, il-finish job, eh, meta jkun qiegħed ninseġ. Qablu hemm ħafna preparation work, għandek ħafna dirty work qabel. Jien pereżempju nibda billi l-ewwel minn ħajta waħda Nobra msabaħ jti flimkien biex jiġu waħda biex bilma tqisha tiġi bħal spaga. E, dak huwa l-ewwel proċess. It-tieni proċess u mbagħad huwa minn fuq dal-magna din tagħmel li minn ċotti biex ngħidlek ikun jiżnu xi 250 grams. Jien din eh, nagħmilhom fuq kon ieħor, għandha magna oħra biex tkebbebhom biex nagħmilhom qorta nofs kilo u l-oħda. Wara da proċess mbagħad għandi x-xogħol fuq il-motwa. Jien irid nitla' eh, nagħmel x-xogħol tal-motwa Skont il-wisa tat-tapit. Ġifieri jekk jien qed nuża pereżempju ngħidu aħna tal-94 kwart, jien hemm kienet nagħmel 222 ħajta. Jekk jien għandi tal-ħames ħajt tal-ħames disin, imma kienet nuża jien 266. U li se tibqa' tiela. Sawa skont il-wisa li għandek tonti tal-ħajt. Allora inti l-ewwel ħaġa li tagħmel eh, din l-ewwel darba dejjem qed issir.

Nitla' pereżempju b'erbatax-il ħajta, b'għaxar ħajtiet, b'sittax-il ħajta, bi tnax, jiddependi skont il-wisa'. Wara li ssir mbagħad il-motwa sħiħa, għandek jiġifieri proċess ta' xi erba' sigħat, għaddej fuqha din, wara mbagħad irid impoġġina l-motwa fuq in-new dak li jkun ir-rombu tal-ħajt. Hemmhekk sewwa dik imbagħad hemmhekk tiġi l-motwa fuq in-newl. Wara li spiċċa mbagħad dal-proċess, mbagħad irridu mbagħad ngħaddu l-ħajt minn ġo n-nir, fejn mbagħad hemmhekk aħna ħalli niddefinixxu liema skont id-disinn li trid taħdem il-ħajt li tidħol. Settjaw in-new li nkunu jiena hu flimkien hu mhux naħdem in-new, ngħinu eh, jissettja n-new li jagħmel il-ħajt fuq in-new. Allura u tin il-ħajta jina ndaħala fin-nira, bat naħdaħlu fil-mostu, undu mu sejrin xi saatin u jew tlieta kultant skont il-visa. U dejjem taħna għajnu naw. Jina id-dejja ta' xogħol u jridu jagħmlu xi ħaġa.
Xi daħla ma tal-ħajt minn ġon nir, ma tiddaħlu mbagħad ġol most. Ħalli mbagħad minn ġol most mbagħad torbtu Imbagħad, jekk tkun għaddejthom mija fil-mija tajjeb, din nkun nista' nerġa' nkompli naħdem mod normali jiena. Jiġifieri ndaħħal il-MacBook, nagħfas l-irfiesi, ndaħħal jinfetħu l-qirħjut u ndaħħal il-MacBook normali. Jekk inti tagħti daqqa bil-mod, ngħidu li jiġi xogħol merħi. Jekk tagħti daqqa soda, ix-xogħol ħajġi jiebes, allura jkun iktar eh, f'saħħtu. Per eżempju, jekk inti tiżen tapit, tista' tagħmel tapit, ġiel għamil ta' jinsedin, ġifieri anke raġuni ta' xogħol. Per eżempju, jiena nara fix-xogħol tiegħi ta' filgħodu ta' filgħaxija. X'inhi raġuni? Filgħodu nkun għadni frisk bħal ħassa u daqt tkun qawwija. Ta' filgħaxija wkoll tkun qawwija ma ħadd tkun inqas. U lek niżen, jekk per eżempju jiena niżen tapit, ta' filgħodu l ta' filgħodu l-aħħar ta' filgħaxija, l-użin evarja b'xi 50 gramma, 60 gramma. bħala piż. F'għemla waħda tara li tkun minn tajba, bad daqqa li tkun qtija, ġifieri anke xi tmissu ma' xulxin. Idu l-minġunu ta' nara jekk ikunx artab, jekk ikunx jibes. Issa mbagħad inti għandek diversi fatturi, pereżempju eh, kif inti kif tkun il-ħaxja, kif tkun id-daqqa tan-newl, jekk ikun xi żbalji, dak huma li jagħmlu xogħol eh, biċċa xogħol tajba. Dak huwa l-proċess normali li jsir. Komplikat imma ġifieri efhem lil għalija jien nkun qisni hija ħaġa normali. Imma però sakemm nitgħallem tiegħek kont sabda diffiċli ġifieri mallum il-ġurnata huwa xogħol ħafif. Jiena kelli l-handicap tiegħi jisma' Bruce, nieħdu miegħi l-garax. U kemm darba kont ħatlu garax miegħi, darba kont qed nobrom mill-ħadd kellha magna għaddejja. U nwadda blow biċċa ballunda, u insident daħlu fihem peress li kien ħafna affarijiet ħabat manewl u daħlu taħt il-magna hemmhekk. Fejn kien hemm il-ħajta għaddej. Din magna għadha għaddejja l-keb daħal għal il-ħajt u ħabbel li kollox kien tħabbelu fih Għatlu, si, betlu l-om il-ħalli ġejt miegħu mbagħad. Għax minn tani gedda. Zol minn hemm. Ħanet jekk jien għandi eh, ħames tenwil fuq kull eh, newla. Għandi usat eh, standard, ġifieri għandi erba' disin new kwarz. Ħamsa, sitta, seba' u tminja. Jiena bħala usa, pereżempju inti għandek il-usa skont kemm għandek disinni fih. Issa d-disinni din il-mistoqsija Ma nafx minn fejn ġew jien. Jien għadda sena tgħallimthom kif inhuma. U ommi tgħalmet u naħseb jiena ma tinna tiegħi. I mean, dakha kien dejjem jiġi bħal metlek. Is-sena dejjem kienet tiġi malma mill-omm għall-bint mill-missier għall-ibn. Ġifieri dan il-knowledge, pereżempju jiena jekk tgħidli għandek xi mkien miktubin id-disinni, Li kienet desinni għandi ximkien miktub, ximkien fejn ma nafx, imma prej l-importanti li qegħdin ġo rasi, għax jiena bihom irid naħdem. Id-disinni li nuża jien huma tip eh, medjevali. Issa, eh, ġifieri mmorru lura eh, li fit mit sena. Aħna għandna l-ispik, nużaw l-ispika u d-diamant. L-ispika bl-Ingliż huwa il-herringbone U id-djamant huwa id-diamond, jifieri għandek li huma iktar speċifika bil-Malti, id-djamant huwa dak li jgħidu ikunu mqaret biex niftehmu sewwa. Meta kont ħanibda nagħlem jien l-istudenti jiena kont għattalhom. Jien ħalna ħannallimkom jien u jien ħanatgħallem magħkom. Tinti xilina kont dejjem waħdi. Allura, pa' spiex inti għandek l-esperienza tiegħek personali. Meta mbagħad pereżempju bdejt ngħallem l-istudenti, pereżempju kont intihom biex eh, sketch ta' desinni biex jaħdmuli. Kien jippruvaw eh, xi nieħdu żball, imma kien konna niskopru eh, xi desin ġdid pereżempju. Darba minnhom kelli studenta jien kont ta' sketch flimkien moħrajn u ħallejthom jiena ħalli jaħdmu. U qed indurek waħda waħda u nara din l-istudenta qed tal hemmhekk x'għamilt jien. Għajmi bqajt imbella jiena bit-tip ta' disin kemm kien sabiħ. Qed li mhux bħalma għammet intiegħu qed tal inżel minn hemm. Qed tal inta ma qed tal ħloq disin ġdid. Qalt li, Qed telgħa jiena, telgħa hekk qed narah. Qed telgħa nżemm l-imħ tagħha nara x'għamilt. Ftaqtu d-disinn lura u nikteb x'in nagħmel biex inkun naf x'diżinn ħadmet. Għaġa ħdimtu, għaġa ħdimtu dad-disinn u mbagħad Għatla da d-dizin tal-ħan semmi tal-għalik tal-Madalenus. Għax jisima Madlen u ivventata u jittelen tal ħansajmi tal Madalen tal Madalen tal Madalen tal ħansajmi tal da dizin. Li ġifiri hemmhekk ħareġ li meta inti taqsam l-esperjenza tiegħek ħatiħu kull xaġa ħra jura. Tifni kien hemm pereżempju disinni jien il qatt ma bsart li jkunu daqshekk sbieħ. I mean, dak huwa knowledge imbagħad li joħroġ minn dal-affarijiet. Jiena l-itfal tiegħi ma qatx nesiġi fuqhom li jitgħallmu, però għandi t-tifla kbira u tifel iż-żgħir eh, għandhom knowledge ma jafux kollox imma però eh, l-essenzjal tagħhom hemmhekk jgħad. Ġifieri jiena meta rridu jiġu jiena għallimthom ġifieri tajthom kif għandhom jaħdmu ġifieri għandhom knowledge. Għandi l-kbir da awditur, il-fussanija da beautician u tgħallem ukoll fuq il-beauty u ż-żgħir jaħdem ġie kien fil-catering u jaħdem ukoll ġo ħanut ġifieri ma nafx kemm jibqgħalhom ħinijiet għas-sena għas-sena tagħna Malti biex ngħidlek. Jien kont nagħmel ħafna platform meta kont żgħir. Issa, il-maġġor parti tal-praspar missieri sar jaf bihom Meta jien kont diġà kbirt, I mean, li kieku kien jaf, kont nagħmel dak il-praspar kollha, kieku d-dixxiplina miegħi kien iżommha kienet tkun ħafna iktar jibsa, żgur mhux forsi. Darba
kien qalu ħamur id-dar, kienu kiber daqsxejn u U fl-omuk ma marri dar marri eh, eh, eh, ħanuta jilabu ma tfal il-biljard u. Mbatt wasalna qablu d-dar aħna. Għalfejn mar bat qallu għas-serquni. Dik traspura kien inna ekera. Dak twerwer fjum, raġel u. Ma kien veru xejn u. Xejn, un badik, eh, meta sert nafjina l-qaset l-raġel. Baqa. Kien jitaf xi xebba malajr. Sunni imma ma kieta dixxiplina, imma por mhux daqshekk. I mean, ifhimni waħda. Eh, Fit-tfulija kif konna aħna, eh, bħal speċi hija differenti mit-tfal tal-lum u t-tfal ta' tfal tal-lum biex ngħidlek. Imma però bażikament ommi kienet meta kienet tara nagħmel xi ħaġa ħażina, kienet iddixxiplinarni naturalment, imma però bħal ma tnejlek. Jien kont daqsxejn makak. Meta kont żgħir. Missieri f'1971 kien sar mix-xogħol ta' newl, dak iż-żmien kelli tliet snin, u missieri kien ħalli l-inju l-armati fil-ħanut fejn kienu fejn kellu workshop. U bat eh, ikun ma' xulxin, jiena ġiri kont inżal maċina minnhom, jien kont nagħmel bandla bejnietom ġifieri, ħaġa darba u tnejn, jien kien kont noqgħod nixxabbat fuqhom naqa' minn fuq u għandek xi qasma l-hemm u l-hawn ukoll ġifieri Ngħidlu ħadd weġġa' u ma xi tagħmel kienu kemm il-ħabib tiegħu miegħu ta' għax kien ikun waħdu. U waħdu daqsu kienet prima. Kien ikunu tlieta flimkien jilagħbu vera. Eh, ommi, meta kont inwaġġa, kienet telli namqaref. I mean, eh, ifimni, ommi, kien ommi sim kħax jgħidu pieċi li għarawni nuża l-injwil Bħala tort għax huma I mean kellhom storja li qegħlin jielu.
In-newl kien jintuża ħafna biex jintisġu l-ħwejjeġ. Evidenza ċara ta' dan illum insibu l-vari tal-Passjoni fir-raħal taż-Żebbuġ Għawdex li kollha huma mlibbsin bi ħwejjeġ maħdumin min-newl. Dawn il-vari huma speċjali għax juruna fiż-żmien tal-lum kif dari kienu jilbsu n-nies meta kienu jilbsu l-ħwejjeġ magħmulin min-newl.
Darba minnhom kelli biżadur speċjali u min qaw min kien ħa jġibu ġifieri jien ma kontx naf li kien ħa jkolli ambaxxatur Amerikan. u kienet l-Ambaxxatriċi Gina Gina. U din skoprejt wara mbagħad illi kemm vera down to earth. U nsomina qed norija suftannaċ u kif jimbaram. Mbagħad qatt li dan huwa propju ma suftannaċ dan. Qatt li kif ikun suftannaġa propja ġifieri. Jina kelli naqsu f'tannaċ, maħmuġa, ġifiri da blinti jena minn tannaċ, veri riħa Kwalunkwe tip ta' riħa kien ikollha qawwija fuqha. U dix intefa ta' mamna ħera ma bdiet sejra I mean kien għadu suf. Li radu ra ħasil, la kien għadu ra la kien I mean hemm naddaf. Tefemni la għadu nħasel. Tefemni mela kellu ħafna riħa naturali tannaġ biex ngħidu hekk. U eh, mbagħad il- L-Ambaxxata ġifieri peress li kienet down to earth, ħarġu video tagħha ġifieri bija ġifieri sejjer hekk. Qed tipprova tneħħi dik riħa denten minn hemm nifsiha.
Jiena niftakar ma' mitija meta kien ikollna n-naċ aħna wkoll kienet taħslu l-baħar, is-suf, mbagħad tagħmlu bil-mas, bormu. Tamlu rqiq taħdimna l-ġersijiet kienet il-mami kellha reddina għal qoton. Il-pedala ħettija kienu ħadita twila daqshekk u kien jgħidu l-marden dik. Allura t-tija l-ħajt tagħmel b'saqajja, id-dawar il-din u t-tija l-ħajtek, id-dawar it-tija l-ħajtek u tagħmel b'saqajja.

Imbagħad l-għarsi kien hemm id-daqqiq. Kien ir-raġel tas-siegħa tiegħi. Allura kien joqgħod idoqq it-tajjar, kien jiftħu jiġi minn fuxxek biex imbagħad kienu jagħmlu ħajt. Il-mami tiegħi kellha r-reddina tal-ħajt u kien ta' vera taħdem pulit il-mami tiegħi kien suk il-ħajta kienet tagħmilha propja dritta. L-awtorit lokali ħadet ċara rotonda jien. Jiena qlajt ifieri bis-sieq. Ma ġifieri mhux qed ngħid jiena ġifieri fuq fuq medda ta' 40 sena mhux perjodu partikolari, ħa ngħidha għaliex. Għax jiena għamil żmien pereżempju kont provajt infittex istituzzjonijiet Maltin biex lili jekk jistgħu jiċċertifikawni bħala master. Jiena jmitu li f'dis sena. Sa jiena provajt anke ngħallem ġol MCAS, talbuni qaluli għandek ċertifikati? Tlhom tafu li ma jistax ikolli ċertifikati għax jiena tgħallimt dis sena ma tlhom mal-missier. mill-missier għall-iben. Allura meta inti tistaqsi xi ħaġa ċertifikat fuq pretend fuq bniedem li jibbaża ħila tiegħu fuq l-esperjenza, ix-xogħol ma jmin ma taħdimx. Per eżempju, jiena eh, ġiel tqajt ma' nissieġa li jkunu fuq fuq eh, btalhom Malta, f'pajjiżi f'pajjiżhom dawn huma rikonoxxuti. Ġifri huma għandhom gradi ġifri ta' master. I mean, jiċċertifikaw minn ġifir daw qatt ma mmorru skola biex għamilna jew għamlu city angles jew x'naf jien. Definni ma pro eh, jibqa' eh, tuhom jista' pereżempju jekk da jagħtu courses jistgħu jiċċertifikaw lin nies pereżempju skont il tagħhom. Jien pereżempju ma ta' moħat milli jassessjani. Sjali li anka nissi ġoħra li ma' għawdex, ġifiri għanna l-istess problema, ma' mux minn jassessjana li għanna. Meta pereżempju ma tiġġob plus, jekk pereżempju tkun inti il taħdem ta' bħala electrician u ma għandekx eh, ċertifikati, jistgħu jtuk il-grad ta' electrician. Jiena li ma nistax ituni jekk, sija ġifieri meta mod l-MCCA u anka il-ġobla, ġifieri għallu li ma nistgħux ngħinu. Bażikament. Uffiċjalment, bħala nissieġa full-timers baqa' tnejn, baqa' jien u baqa' oħra Għawdex. Issa, jiena għallimt persuni oħrajn hawn Malta u anke l-Għawdxija għallmet Għawdex ukoll ġifieri bħala knowledge fuq weaving hawn Malta ġifieri baqa' mhix sena mitlufa. Ma nafx kemm baqa' ġifieri imma però jien kont għallimt 15-il persuna jien, ġifieri għandhom in-knowledge ta' ġifieri mit-sija għandi. Tefhem jiġifieri knowledge baqa' knowledge, imma però eh, uffiċjalment eh, ma baqax min kapaċi jgħallem. Per eżempju, jiena mortna provat nagħllem l-emka spanmet. Jiena mek bidem kien hemm tliet nissieġa, kontajthom kif għallimthom kontajthom jien kif għallimthom kif jarmaw. Jiena pretendejt li mmur jien ukoll l-emkas u nagħllem meta ma kienu spiċċaw il-pensjoni. Tifiri, Ma tantx rajt feedback jiena ġifieri matul iż-żminijiet. Jibqa' knowledge. Imma mbagħad però tinsiex waħda jekk inti għandek in-knowledge u ma tapprattikaħx, dak imbagħad maż-żmien xorta jintilef. In-knowledge.